Reit, trafferth mewn tafarn gan Dafydd ap Gwilym. Cerdd fel mae'r teitl yn sôn am y bardd yn cael bach o drwbl mewn tafarn. Er bod y gerdd yma dros 700 mlwydd oed ac wedi ei sgfennu yn yr hen Gymraeg, sdim lot wedi newid, really, oes e? Reit, ewn ni syth mewn amdani.
Deuthum i ddinas dethol, am hardd ŵr eang i'm hôl. Cain hoiwdrael, lle cwyn hydryn, cymryd, balch o febyd fydd. Llety, urddedig ddigawn, cyffredin, a gwin a gawn. Canfod rhiain a feindeg yn y tŷ. Fi'n enaid teg. Bwrw yn llwyr, liw hael dwyrain, fy mryd ar wyn fy myd main. Prynu rhost, nid er bostiau, a gwyn drud, mi a gwen draw.
Mae daf yn joio hunan. Cwrw da a chwmni da. Be all fynd o'i le? O'r cychwyn mae David yn dangos ei ddawn o adrodd stori. Syth mewn, bang! Mae popeth yn digwydd yn gyflym. Mae Daf yn cyrraedd tref gyda'i was ifanc. Ie, yeah, digon o cash gyda David i fforddio gwas. Ffeindio rhywle i aros, mynd i'r bar, gweld stunner, bach o wine and dine. Ond sut mae'r stori yn symud mor gyflym fi'n clywed chi'n gofyn? Berfe! Llwyth o nhw! Deuthyr, cymryd, hanfod, bwrw, prynu. Mae rhywbeth yn digwydd o hyd! Be arall mae Dafydd yn ei wneud? Ie, sangiadau. Sangiad yw gair neu ymadrodd sy'n sefyll ar wahân i'r brif frawddeg, fel bod gan Dafydd ddau bersona, un sy'n adrodd y stori, A'r llall, fel bod e'n gallu rhoi winc ddyreidus i ni bob hyn a hyn. Er enghraifft, mae Dafydd yn dweud fod e 'di prynu bwyd drud i'r ferch. Da iawn dde! Ond mae'n troi aton ni i ddweud, nid er bostio, ond ddim i showan off! Yeah right. Mae Daf nawr ar grwydr. A mae 'di trefnu bod e'n mynd i gwrdd â'r ferch adfeindeg yma, ond yn gynta, rhaid dod o hyd i'w ystafell.
Gwedi cysgu, tru tremyn o bawb, onid mi a bun. Ceisiais yn hyfed yr fedru ar wely'r ferch. Alar fi. Cefais pan soniais yna gwymp dig. Nid oedd gampau da. Briwiais! Ni neidiais yn iach, y grimog, a gwair omach, wrth ystlys, ar waith ostler, y stôl groch ffôl. Goruwch fêr.
Uh-oh, mae pethe'n dechrau mynd lawr rhiw. Ond eto, fan hyn mae Dafydd yn dangos ei ddawn o adrodd stori. Mae'n neud ni feddwl bod popeth yn ok. Ond wedyn, bang! Y dau air yn newid popeth. Alar fi. Mae'r arddull yn newid yn llwyr, ond fi'n mynd bach yn dechnegol nawr, arddull herciog ac aml-gymalog sy'n cyfleu'r hyn sy'n digwydd yn y gerdd. Cefais gwymp dug. Mae fe ar ei dîn fan hyn. Sangiad o led, mae'r llinellau yma'n cael eu dorri gan ddau sangiad. Cefais, pan soniais yna. Cwymp, dug! Nid oedd gan bai da. Dyw pethau ddim yn mynd yn dda. Cachfa, i fod yn onest. Mae'r frawddeg nesaf hyd yn oed yn fwy toredig. Mae pethau erbyn hyn yn edrych ac yn swnio fel un llanast mawr. Briwiais y grymog wrth ystlys y stôl groch fo. Ac eto, sangiad yn it! Mae pedwar sangiad yn hollti'r frawddeg. Ni neidiau syn iach a gwair romach ar waith ostler a goruwch ffyrr. A 'na be mae Dafydd eisiau chi feddwl! Shambles!
Dyfod, bu chwedl Edifar i fyny.

Uh-oh, mae mewn bach o drwbl. Dim just dodrefn oedd yn ffordd Dafydd, ond oedd pobl yn trio cysgu. A dros bwy mae Dafydd yn baglu? Crew o Saeson. Typical. A dyma ni nawr yn cyrraedd rhai o'r lenellau enwoca Dafydd am drysais mewn gwely drewsawr, tri sais mewn gwely drewllyd. Mae Hicin, Siencin a Siac yn cael sioc ar eu tinau ac yn becso am eu heiddo, ac mae Dafydd yn enwi'r tri mewn cynghangedd sain. Nice. Mae Hicin yn oddi ar Siencin a Siencin yn cyflythrenu â Siac. Dewis da o enwau, gan bod y geiriau'n bownsio o naill i'r llall ac yn creu darlun cartwnaidd o'r tri. Ond sut mae un arwr yn mynd i ddod mas o hyn?

Da yn saint. I ddiw'r archaf faddeuaint.
Mae'r stori bron ar ben, a ni'n gorffen mewn ffordd ddisymwth iawn. Yn ei drueni, yn panico yn y tywyllwch, mae Daf yn gweddio a gofyn am faddeuant, am fod mor randi. Rhywsut, mae ei weddi'n cael ei ateb, ac mae'n cyrraedd ei wely'n saff. Result? Ond mae un cwestiwn yn amlwg, pa mor ddiffuant, neu pa mor serious, yw ei weddi? Yw e wir wedi dysgu ei wers, neu jyst rhyddhad bod e heb gael ei ddal? Mae'r darlun a greodd Dafydd o'i hun wedi ei droi wyneb i waered. Yn lle carwr hyderus ar ddechrau'r gerdd, nid gwedd Eon, mae nawr yn megis dyn ag ofn. Basically'n cachu ei hun. Megis dyn ag ofn? Ie! Chi'n iawn! Syniad! Sylwch sut mae Dafydd ddim yn datgelu dynged tan y diwedd. Ac o nerth, ac o ras, cael i minnau fy henwal fy hun. Mae'n dod o hyd i loches. A bonws cynganeddol. Heb sal fy henwal fy hun, mae'n gynghanedd sain! A'r gair unsill 'hun' fel atalnod llawn ar yr holl hanes. Mae Dafydd yn gorffen y cwbl a'i gynffon rhwng ei goesau, ac mae'r cyrraedd a'r ymadael, y cychwyn a'r diwedd yn y stori i'w weld yn y ddwy ferf ar ddechrau'r cwpled cyntaf a'r cwpled olaf, Deuthum, dihengais! sef nes i ddod ac nes i ddianc. Just about. Mae tipyn yn meddwl bod y gerdd yn voicewers neu'n stori sy'n dangos peryglon pechodau, ond beth yw prif pechod Dafydd? Balchder? Chwant? Ond dyw Dafydd ap Gwilym ddim yn pregethu, ond yn hytrach yn gadael i'w bersonoliaeth ddisgleirio yn ei gerdd. Ond dyna chi, trafferth mewn tafarn, moeswers neu stori ddoniol. Trafodwch!